Helo! Croeso i... Na, ddim Phillyfest. Rhan o Phillyfest. Just said Haia! Haia! Dyma ni! Not very good at starting things. Helo! Croeso i Coffee Vista yn Caerffili. Mae Castell Caerffili draw fan'na. Mae merch o Caerffili fan hyn.

So dyna pam ni'n nôl fan hyn te, i ancro ti yn y gymuned. Ie, dwi ddim yn gallu gadael.
Na, ti ddim, na, fi'n gwybod, ti'n chained fyna. Methu, dyna pam mae'r camera sort of waist high sy'n methu gweld e. Felly, pryd nes ti ddechrau wneud stand-up? Um, tair blwyddyn yn ôl. Tair? Ie. Tri blwyddyn yn ôl? Tair? Tair mlynedd yn ôl.
Tair mlynedd yn ôl.
None of the above. Cool. A sut nath e ddechrau? Um, uh, nath e ddechrau yn um, Abertawe, yn noson o enw Rough As. A oedd e'n fel um, gig am pobl newydd neu i pobl defnyddio deunydd newydd. So, nes i just wneud 5 munud fyna.

super problematic yeah. i cael plentyn yn neud y jokes na. Ond, mae ma just, the, just the outfit alone yn eitha, um, you know, merch fach, unig tri mlynedd oed yn cael yn gyffili with a patent yep. leather jacket. Yep. Yn neud...
Um, Gyda'r un fel hyder a arrogance o Eddie Murphy ar y llwyth fan yn yr 80au. Very nice, very nice lead-in to Mae rhywbeth 'da ti ar y bbc cyn hir? Ie, so dwi'n cael pilot ar sitcom yn dod mas, sy'n crazy. Efo Meera Syal ynddo fe, sy'n arwr i fi nid fel Eddie Murphy. A lot, a lot less problematic than Eddie Murphy. yeah.
Sy'n amazing, ond hwyl, a ie, yeah, dwi just uh, yn really, really cyffroes i ddod mas. So be, be, beth mae fe amdan? Mae'n amdan fi a mam fi.

Enw'r sioe? O!
Good shout. Enw'r sioe yw Bina a Amrit, sy'n uh, hwyl. Ie. Yeah. Bina Amrit. Bina ac Amrit.
Bina ac Amrit.
Mm? Dwi'n gobeithio bydd pobl yn mynd i mwynhau e. Mae'n silly iawn. A

Fel arfer, mae 'na llawn peli bingo, ond mae 'na hamster bach wedi bod mewn 'na yn sgwennu lots o wahanol cwestiynau, cwestiynau fi heb gweld a ti heb gweld, ond ni'n mynd i ddarllen nhw. Ok. Yy, felly...
O!
Exciting!
Fi'n licio fe. Reit. Gawn ni weld. Mae hwn yn blank. o na. Ei bag dde. O, mae'n cwestiynau hir. Oce, okay. yeah. right. Mae rhaid i chi drawsblanu'ch ymenydd i gorff newydd. Ond yr unig viable donor sydd ar gael yw Muppets. Okay.
Pa un o'i ti'n dewis a pam? Um, un hemisphere mewn

actual frog. Beth di frog yn Cymraeg? Broga. Broga. A wedyn just steiplo nhw ar cyrnyn. Mm. Next question.
oh, ah, mae hwn yn excellent Tom Bowler. Swn yeah. symud e. Mae'n satisfying.
Mae fe. Gei di go nesa. Okay. Beth yw papur wal dy mobile phone? Oh, um,
cath fi.

Yy lots o tiny cyffyle. Really? Just punt em. Cant o nhw ddo?
Ie ie. Just Na. punt em. Ie. Not Fi'm isio successful.
massive hwyaden. It's literally a pterodactyl. Ie, fair point. Ond, dwi'n... Oce. Dwi hyn... Does dim tystiolaeth am hyn, ond dwi'n teimlo bod cyffylau yn mwy clyfar Na, hwyaden. So, os wyt ti'n ymladd cant o ceffylau, bydd ganddyn nhw y brain power.
Yn nhw just redeg. They can do, they got no hands. fair point.
Does dim llaw da hwyaden? Dim really gwybod lot o hwyaid. OK, fair point. Na, fi'n gwybod mwy Muppets mwy. True.
Next.
OK. Pe byddech chi'n ennill y loteri, beth fyddech chi'n wneud gyda'r arian os na fyddech chi'n cael gwneud unrhyw beth sy'n helpu rhywun arall? Ww!
Faint fi'n ennill? Tenner? Hun- million? 100 million. 100 million. Be byswn i'n neud? Mhm. Prynu'r castell yna a Ie. rhoi TV tu fewn e. OK. Ie, a wedyn breed uh, horse-sized ducks. Perfect answer. Ti?
Yym.
Prynu ynys, llenwi fe efo cath fel ti'n edrych just fel cath fi, a wedyn mynd â cath fi i'r ynys 'na a fod fel you're not so special after all. So fi 'di gael gweud. Ma' hwnna'n exceptional. Ti'n cadw'r cath ond ti'n casau y cath. Na dwi'n caru'r cath, ma' cath yn casau fi a ma' rili mae'n amser i fe jyst sylweddoli lle ma'r bwyd yn dod o. Uh, aggressive bingo. Yeah.
You know, os na i dalu, ti tan i fe mas yr er cwestiwn. right. This is appropriate. Mae rhywun yn rhoi elephant i ti. Mm? Ni allech chi werthu na'i roi i ffwrdd. Beth wyt ti'n neud gyda'r eliffant? I roi i ffwrdd?
Just cadw'r eliffant fel pet. Beth... That's the aim of the game. Wyt ti'n byw mewn tŷ teras? Fi'n byw mewn fflat.
Mm. Ond mae'r dyn sy'n byw o dan ni yn deaf, so mae'n ffain os mae ganddo ni eliffant. Ond ie.
Next question! Okay. Do this all day. Beth oedd y toriad gwallt gweithaf gawsoch chi erioed? Um, Dwi'n torri fy gwallt lot, oherwydd mae'n tyfu'n really, really gloi. Um, oedd i wedi cael fel proper emo haircut pan oedd hi'n fel 14? Odd Be' 'di hwnna? hynna fel full side fringe methu weld un- unrhyw beth. O ie. Torri fe yn fel loads o layers a wedyn yym Dau dibli. Odd hynna'n hideous. Ond strong look. Ie f- s- ma'n swnio fel strong look. I think you could pull it off. Oh thank you. Ie I fi'n couldn't. meddwl. Reit.
Yy faint o rain allet ti di roi yn dy geg?

Beth yw dy standard helo wef? Ww! Very nice. How many calories do you think are in a tiny entire tray of Ferrero Rocher? Sai'n siŵr.
Good.
O, diolch. Okay. Mae gen i aleg wedi cnau. Beth yw'r lle mwyaf anarferol wyt ti byth wedi chwedi? Ooh.
Anarferol. Anarferol.
Chwydu. Mam fi, her claim to fame, yw uh, mae, mae hi wedi chwydu right o flan Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas wrth i nhw ceddu mas o pub. Hmm. A nath i ffeindio mas, achos o rhywun oedd wedi bod i coleg gyda, wedi ail dweud y stori nôl i hi years later. And then she went, I think that was me. oh no.
It's that memorable.
Wel, mm.
dwi eisiau cyrdd â hi. Mam fi? Ie.
Yeah. OK, na i, um, na i roi rif. We'll swap mother numbers. Ti eisiau rif mam fi? Oh yeah, well, just for backup. My mother's difficult. Mae'r text yn really chaotic o mam fi. Ar nhw? Ie.
Yeah. Enghraifft?
Let's go! This one just reads explosive diarrhea.
does! Does! Fi'n meddwl, I think we'd get along, ti a mam ti. Mae'n swnio fel bod cath ti a mam ti efo mwy mewn common. Ie, yeah, mae ganddyn nhw uh, agwedd really um, syml a dyna pam maen nhw'n casau ei gilydd. Oh, right. Yeah.
OK, i gloi yr uh, cyfweliad yma, mm -hmm. um, sut wyt ti'n moyn cloi y cyfweliad yma? Um, chwydi,

We done?
Excellent. Diolch yn fawr, Priya Hall. Diolch. Proffesiynol.